Dan il-programm huwa adattat għal kull età.
The Local Traveller jixtieq jirringrazzja lil Visit Malta, Gazan Mamo Insurance, Coke Zero, Kia by Motors Inc. Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija. u l-Kunsill Malti għall-Arti. Ma nistgħux niċħdu l-fatt illi l-ġonna jagħtu s-serenità lill-bniedem u għalina l-Maltin kienu minn dejjem ta' valur, anke f'postijiet urbani bħalma ħa nkun qed inżur xi wħud minnhom illum. Meta l-fortifikazzjonijiet tal-Ordni naqsitilhom l-importanza tagħhom, il-kavallieri fil-fatt kienu kreaw ħafna ġonna hawnhekk mad-dawra tal-belt bħalma huma tal-barrakka t'isfel u tal-barrakka ta' fuq illi iżuruhom ħafna nies. jew dan il-ġnien mill-isbaħ magħruf bħala l-Ġnien tal-Milorda, illi qiegħed taħt is-sur ta' Provence u jagħti direttament għal fuq il-Pietà. Dan il-ġnien kien ġnien maħsub għall-kaċċa u x'aktarx illi għall-bidu tiegħu kienu jiltaqgħu wkoll l-għaqda tal-Masunerija lejn l-aħħar tal-ħakma tal-Ordni tal-Kavallieri. Dan minn dejjem kien jaffaxxinani dan il-post għaliex ġejt darba b'ċikka kif jgħid il-Malti u hawn erba' siġriet minn dawk li jkollhom iz-zokk kbir u jiena meta nara siġra li nkun naf li għandha ħafna snin ittini ċerta

Issa llum ħanibda l-programm billi mmur inżur post illi qiegħed wara dak li kien l-Isptar San Luqa, Villa Frer, il-ġonna ta' Villa Frer. Din il-villa tant kienet importanti laqad dinjitarji, eh, nis famużi, poeti, li anke kien inkiteb artiklu fuqha fil-Country Life magazine fl-1930.

Itnu, itnu.
Thank you, u mill-villa, ġifiri għad baqa xie bieċiet issa. Ma taqa u għalissa it's not accessible for the public, għax tant għedha stat ħazin. Ok, il-villa, ma l-ġonna Iva. Il-ġonna Iva u bħalissa għedin għaddejn fuq restawr ta' wieħed mill Vilel ġa l-villa, għandna villa ħej issa nispjegalkom, fejn hu kien frer u l-familja tiegħu l-ewwel qagħdu qabel bnew il-villa. Tajjeb, mela ejja nidħlu. Fernando, jien l-iktar li ġejt biex nara dawn il-ġonna li smajt li dal-aħħar qed jerġgħu jiftħu kull l-ewwel weekend ta' kull xahar u xejn. L-ewwel ħadd tax-xahar.
Il-villa infisha u l-ġonna tagħha inbnew bdew jinbnew fl-1837, meta l-Onorevoli John Hookin Frere kien diġà ilu xi snin joqgħod hawnhekk fil-Pietà, imma ma kienx għadu bena l-villa. Hu oriġinarjament ġie joqgħod Malta fl-1820, ħabba s-saħħa tal-mara tiegħu, u flimkien ma' oħtu ġew joqogħdu l-Belt għall-ewwel għamlu sena, Old Bakery Street, u mbagħad wara sena sar jaf dan il-post li kien għal kiri u krih mingħand is-sorijiet tal-Katarini. Hu flimkien ma' oħtu u martu ġew joqogħdu hawnhekk, ġab binja ġal-ġnien stess jgħidulha Villa Hay. F'dak iż-żmien kien qabbad l-aqwa tliet periti ta' dik l-era.
Fernando u l-familja tiegħu għamlu dawn l-aħħar tmien snin jaħdmu flimkien ma' għadd ta' voluntiera u l-Perit Edward Said, il-fundatur ta' Friends of Villafrère. Il-Heritage Malta dditilhom l-immaniġġjar biex ikun jista' jiġi kkonservat u mħares dan il-wirt monumentali tal-ewwel grad. Mela z-zokk ħireġ minn hawn. Għax dik waqgħet bil-maltemp. Inqasmet is-siġra u mbagħad aħna tellajnielha krozza taħt u żbarna fil-fatt kull sena ntiha light prune biex ir-riħ jgħaddi minn ġo fiha. u ma jaqbadhiex għax inkella ovvjament iż-żnub oriġinalment meta jiċċaqlaq imut. Il-ġnien qiegħed fi stil. Ġeneralment issiba eh, f'djar kbar l-Ingilterra. Jgħidu la ħaħħa. Dina ehm, hija sistema li inti meta tkun in-naħa ta' fuq tal-ġnien ma tarax il-ġnien kollu f'daqqa. Allura għandek dak l-element ta' sorpriża kull darba inti tinżel biċċa. Mela ejja nkomplu ninżlu biċċa oħra tajjeb. Ekku. Dixini, dik ta' oriġinali wkoll, le? Għara iva. dika ġdida, għamiltu issa. Din hija binja li rrestawrajna xi tliet snin ilu. Ir-restawr tagħha ġie inawgurat ukoll mill-Eċċellenza Tagħha l-eks President ta' Malta Marie Louise Coeiro Preca u kixfet plakka fuq in-naħa ta' ġewwa. Din aħna nsejħulha r-Royal Gazebo. Hawnhekk fejn il-ġixir ġejjen li żaru l-ġnien fin-1924 u fin-1912, Dinha wkoll jgħidulha a folly bl-Ingliż, issa neoclassical folly. Hawnhekk għandek Queen Mary of Romania 1924 ma' Lady Price, Teddy Price, it-tifel tagħhom u Captain Price, Captain Edward Price hemmhekk. U hawnhekk Queen Mary 1912.
Kim sabiħa, u oh, Royal Gazebo. Royal Gazebo għandek il-rużuna fuq.
Issa u nizlin parti oħra ta' dan il-ġnien. tal-ġnien.
Għawek on my left kien il-Rosarium, il-ġnien tal-wart. Issa ħanamlu ġnien kontemporanju b'elementi żgħar ta' l-partijiet li ntilfu mill-ġnien biex in-nies li jżuru dan il-ġnien aħna ntuhom idea li kien hemm iktar minnu dan il-ġnien u ntuhom idea pereżempju l-ġnien Ġapponiż, il-ġnien tal-ward, il-ġnien tas-sakkulenti, ikollna dawn l-irkejjen f'dan l-ispazju li n-nies ikun jistgħu jgawdu hemm dan l-element ġdid. Jiġifieri dan l-landscaping hawn Malta ilu ilu eżistenti.
Ekku, hemm hawnhekk dan il-ġnien. Stenna Fernando, ħu paċenzja. Nistgħu nidħlu npoġġu bil-qeda u qatajdili hekk bil-kwiet. Hemmhekk, iva.
Iva. Kont qed ngħidlek dan il-ġnien għandu 200 sena. Beda jinbena fl-1837 u minn dejjem Eh, kien hawn f'Malta element ehm, kbir eh, nobbli u s-sinjuri dak iż-żmien kien ikollhom ħafna ġonna sbieħ. Fil-każ ta' Hookin Freer u Captain Price li ġie warah, it-tnej kienu delettanti kbar tal-ġonna u kellhom kuntatti anka barra minn Malta eh, fejn setgħu jġibu pjanti ehm, u affarijiet tal-ġonna tagħhom li kienu uniċi għal gżejjer Maltin. Fil-fatt, Villa Frere għal żmien twil kellha t-titolu ta' Ġnien Botaniku u kienet il-headquarters ukoll tar-Royal Horticultural Society f'Malta, ħabba li Captain Price kien il-President ta' din is-soċjetà. Xi ġmiel.
Hawnhekk kont qed tgħidli li kienet l-erja fejn kien joqgħod il- Il-gardinar.
Il-ġardinar. Il-head gardener. Ġardinar il-kap li kien jieħu ħsieb kollox mal-familja tiegħu. B'kollox kellhom ħdax-il ġardinar full-time biex jieħdu ħsieb erbatax-il tomna ta' art ta' ġnien.
Daqshekk hawn ma' Villa Frere, erbatax-il tomna. Illum, illum fatal terz, sfortunatament, ħamist it-tmiem. Imma dak iż-żmien, meta kien il-kuntest kollu għadu jeżisti, Kien hemm erbatax-il tomna.
post ieħor
Din il-parti tal-ġnien jgħidula Sunken Garden jew Ġardino del Uccelli. Ħabba li kellhom gaġeġ bla safar ehm, dak iż-żmien, speċjalment fi żmien Captain Price, ehm, u kif inhu qiegħed l-isfel għalhekk di Sunken Garden. Din hija tarġa parti mill-parti l-iktar antika tal-ġnien, għax minn warajna lura 'l fuq hija l-parti li bena Joachim Freer, imma din il-parti kienet ġiġa tiżisti meta Joachim Freer u l-familja tiegħu ġew joqogħdu hawnhekk. Fil-fatt ġew joqogħdu Villa Hey, dik il-binja li għandna quddiemna li issa qegħdin fi stadju avvanzat tar-restawr tagħha. Issa hawnhekk aħna niżlin in-naħa t'isfel tal-ġnien li jekk tiqpa' sejjer tiġi għall-villa wkoll fejn hawn is-siġar taċ-ċitru u s-siġar tal-frott u għandna wkoll hawnhekk niġu quddiem il-Gardener's Cottage fuq in-naħa ta' wara u fuq quddiem il-Villa Hay.

Hawnhekk issa ninsabu fil-bitħa tal-cottage, tal-gardener's cottage, jew insejħula bħala l-gardener's forecourt. U taħtna wkoll hawn ġibjun kbir antik li ovvjament aħna wkoll qed nagħmlu restawr fuq il-ġwiebi li għandna f'dawn il-ġonna. B'kollox għandna ħdax-il wieħed. storikament. Jinżel l-ilma qed Jinżel l-ilma u jinżel fil-ġibjun ta' taħt, fil-fatt hawn il-bokka tiegħu hawnhekk. Ġifieri eh, eh, li rrestawrajtu qegħdin tużawha mal Iva, aħna li qed nagħmlu huwa tinżidu l-catchments għalihom biex nilqgħu l-ilma u nirrestawraw dawk li kollhom bżonn il-bjar wieħed wieħed. Sa issa kif qed tagħmlu eh, biex issaqqu? Għandna pompi
U nsaqqu normali, ġifiri bil-pajp. Imma minn dal-ilma? Minn l-ilma ta' daw il-ġbibi, Iva. U jservi?
Jservi, Iva, jservi sajf siħ. Da sajf, peress li xitwa l-għadda ma tantx kellna xita, kellna nġibu xiftit eh, water tankers, imma ma kenniex problema ġifiri. Ġifiri dal-ġnien huwa self-sustainable tista' Bażikament, iva. Aħna l-antana huwa li nkomplu nilqaw l-ilma, issa wkoll ħajkonna s-soqfa restawrati, ħajkonna aktar il-quħ, u għal-grazzja tal-la nisperaw fall fil-bambin li dix-xitwa ikonna ħafna xita u nilqaw ħafna ilma. U bekk ikonna sajf mingħajr problemi.
Din hija l-entratura għal dabin eh, bl-Ingliż dowline li meta nstab kienu ħasbu li kienu sabu l-entratura l-Atlantis. U id-dabin jinżel 70 feet sa' livell tal-baħar U fuq il-frek iħaffer din il-mina biex u ikun jista' jgawdi d-dabin ġewwa. Aħna l-iskop tagħna huwa li dan il-ġnien ehm, jikompli jiġi restawrat, jinfetaħ għal pubbliku jitgawda mal-pubbliku, mill-pubbliku, ehm, u narġaw anka nġibu titolu ta' ġnien botaniku bħalma kellu storikament u jkun jista' jkollna varjetà ta' siġar u pjanti bħalma kien hawn storikament ukoll. Aħna għandna inventarju li kienu għamluh is-sorijiet tal-Katarini eh, fuq kull siġra u pjanta li kienet tikber f'dan il-ġnien.